Tuzir caan ṭha kan petu kan Pathian a hmasa bik nih kan kha si ko seh. Tuchun ni hi ni sunglawi taktak ah ka ruah. Zeicah ti si ahcun kan fale mino tete hna zong nih kan Khrihfabu mahle caan ah Pathian lamhruainak thawngin an kan hruai la tiah Pathian kan zumh i Pathian sinah thla kan cam i kan mino hna zong kan i ruahchanmi an si. Tuzing caan noi kan hruai tikah tlam a tling taktak si. Hla kan hruainak zongah siseh, Bible caan relnak caantlaitu an tuahsermi vialte zoh tikah kan i lawm taktak timi kha Khrihfabu aiawh in a hmasa bik a lawmhnak bia van chim ka duh. Cu he pehtlai in tutin caan ah thawngṭhabia zong hi kan mino hna he pehtlai zongin an i tinhmi an nunnak ah siseh, hmailei caan ah Bawipa kha philh lo tein an i tlaihtleng khawh nakhnga le Bawipa ṭihzah upat bu te le bochan bu tein an ṭhanlen khawhnak i an ṭhanlen i an i tinhmi zong an phak khawh nakhnga ding caah ti saduhthahnak he tuzing caan zongah hin kan tlangtlar a simi a thuhnak leiah timi he pehtlai in Thawngṭha bia tawi tein an cut caan ah hin kan ṭhawng hna lai, thar cam hna lai. Judah le kan dawtu, kan biak mi kan Pathian, tuchun ni caan ah Bawipa na fale hna nangmah na hmaika ah kan ra cang. Nangmah kan i thangṭhatnak ah maw Bawipa nangmah nih kan nunnak kan sining zeizong vialte na hngalh dih. Na cathiang kan relnak ah thlaza kan camnak ah na thangṭhatnak hla kan saknak ah nangmah nih na kan telhpi atu caan cu nangmah na bianung na biatak kha kan nunnak ah maw Bawipa a khat in maw Bawipa nangmah Thiang Thlarau nih kan chim ṭhan rih law cuticun Bawipa kan nunnak ah kan chambaunak ah maw Bawipa kan chambaunak zawn a kan hngalhter i Maw Bawipa, cu kan chambaunak zawn in cun, Maw Bawipa, nangmah duhnak lei ah kauhrannak thilnilung ruahnak a kan ngeihter i cu kan kal khawh nakhnga Thiang Thlarau nih na kan bawmh i cuticun Bawipa nangmah sunpar lianngannak kan langhter khawh nakhnga ding caah le biatak kha nan hngalh lai i biatak nih an ruatter hna lai na ti bantukin Cu na biakam nih cun Bawipa tuzing caan ah kan nunnak vialte a kan hremhrawntu chungin luatnak a kan pek i nangmah ca Bawipa zalong te le Bawipa nun duhdim te le maw Bawipa hnangam tein na bel thiang kan ṭuan khawhnak hnga ding caah tuzing le thawngṭha kan chimnak cungah Thiang Thlarau nangmah tu lam kan hruai phung si ko tiah a kan khamhtu kan Bawipa Jesuh min in na sinah na zaangfahnak kha in thla kan cam kan Pathian. Amen. Asiahcun Baibal Cathiang kai thimmi ka van rel cawk ko lai. Timote kuat hnihnak, Timote kuat hnihnak a si lo sile kuat hnihnak Timote a ngan pakhat, a hme pakhat khat in ka van rel lai. Cu thawngṭha thanhtu dingah Pathian nih lamkaltu le cawnpiaktu ah aa ka ser. Khatlei in kan chim si ahcun Pathian nih hin a thawngṭha bia chimtu ding le a thawngṭha bia kha mi va cawnpiaktu dingah hin ti Bawipa nih kei cu ti a ka kawh i a ka auh i cu rian thiang ahcun ṭuan dingah a ka thlahmi pa ka si ti si. Hi bantuk in ti cu thawngṭha bia ka chimnak ah cun tinak si ko, sifahnak ka inmi vialte hna hi hi ruangah hin a si, thawngṭha bia ka chim ruangah hin sifah harnak retheihnak a phunphun kha ka tuarmi an rak si tinak si, asinatein ka lung a dong naisai lo. Paul nihhin harnak a ton cuahmah ko lio caan zongah ka lung a dong lo tiah Timote kha a forh. Zeicahdah tiah cun kaa bochanmi cu ahodah a si kha ka hngalh i ka kut chungah a ka pekmi thil kha hi ni tiang him tein a ken khawh ti kha fiang tein ka zumh a ti. Ka zumhmi pa kha fiang tein ka hngalh caah cu na ka pekmi rian vialte khat le kan chungah cun ka cung i a tlungmi vialte zong hi ṭha tein a hngalh dih cikcek ko ca hin a ti. Zeitikhmanh ah hnangam tein ka um khawhnak a si ti kha hi Baibal cacang nih a kan cawnpiak duhmi cu a si. Cu he pehtlai in Genesis lei ah kan kan kir ṭhan lai i, Genesis a ngan pakul le pahnih hleihnihnak zawn in ka van rel ṭhan hmanh lai. Vancungmi nih cun ngakchiapa kha fahnak zeihmanh pe hlah, a cungah zeihmanh zong tuah fawn hlah. Fapa pakhat lawngte na ngeihmi Hmanh pek sian loin na ka um lo caah Pathian nawlngaih cu na duhnak na Pathian nawlngaih cu na duh ngaingai ti kha ka hngalh, tiah a ti. Abram nih cu khua a hei cu Abram cu ti khua a hei hoi i khua a hei cuan i khua a hei her i a hei hoi i Tuukawng pakhat burbuk lak i a ki in a rak taan ko kha a hmuh. A hei fuh i a va lak i a fapa can ah khangh thawinak ah cun a thawi. Hika zawn tiah van lak ka duhmi cu Pathian nawl ngaih cu na duhnak na duh ngaingai ti kha ka hngalh. Paul nih a ṭial vemi, a van chim vemi Timote sin i ca a kuatmi ah Ka zumhmi cu fiang tein ka hngalh, cucaah harsatnak le theihnak ka tuarnak ah hin ka lung a dong lo, tiah a ti. Zeicahdah Paul nih harnak a tuar ah a lung a dongh lo? Zeicahdah Abraham nih a fapa tiangtiang kha Pathian sinah pek a ngamh i pek a sian hna timi te kha a thuhnak lei ah timi he kan van zohchih lai. Cun Genesis sawm thum le pahnih kul le Kul le ruknak ka rak rel ṭhan lai. Mipa nih cun, mipa nih cun timi hi vanmi, ka thah khua a deih len cang, a ti. Sihmanhsehlaw Jakob nih cun, Thluachuahnak na ka pek lo ahcun kan thlah bal lai lo, tiah a leh. Mipa nih cun na min ahodah a si tiah a hal. Jakob tiah a leh. Mipa nih cun, Na min cu Jakob a si ti lai lo. Pathian zong na peih, minung zong na peih hna i na tei hna, cucaah na min cu Israel a si cang lai, tiah a ti. Jakob kha Israel tiah na si cang lai tiah ti tiang tiang a phak khawhnak cu a zumhmi pa silosilole a peihmi pa kha dongcawt lo tein khua zei hmu zongah thlah loin a tlaih peng caah a duhnak kha Bawipa nih a tlinter timi kha tuzi caan ah hin a si lai i kan tlangtar a simi lu panga pali a thuhnak lei ah timi kha tuzi caan ah chim cu ding a si. Le tuzi caan ah thawngṭha bia kan i hrawm dingmi a dotdot tein van zoh si law ti ka duhmi cu a pakhatnak ah kan zoh dingmi cu Tinhmi ṭha tein ngeih kha a pakhatnak ah a biapi. Cun a pahnihnak ah cu tinhmi kan ngeihmi cungah cun cu kan i tinhmi te ahcun si lo maw kan lungthin kan ruahnak zong kha thlen a hau ve. Kan i tinhmi ah khan kan i thlen lo a si si ahcun kan i tinhmi kan phan kho lai lo tinak a si. Cu tahcun kan i tinhmi ah khan phak khawhnak hnga ding caah thlennak hi a biapi taktakmi a si. Cu thlennak kan tuah tik zongah a biapi taktakmi cu kanmah duhnak in si loin Pathian bochan bu tein, Pathian tai bu tein, Pathian zum bu tein kan duhnak kha kan thlen a si si ahcun kan i tinhmi hi kan phan ko lai timi kha tuzing caan ah a tawinak in a tlangpi bantukin maka kha van chim ka duhmi a si le cu he pehtlai in van chim ta ka duhmi cu voikhat cu tarpa pakhat hi a um ti si cu tarpa cu a tar cang fawn tikah a umnak inn hi ruahpi kha a cung in a zut le zan ah hin a ihnak hi a rem lo tuk Zanah plastic kha ai thu lengmang ruangmi suat paoh ahcun ti si. A bang kha le an rawk dih i thlen a hau fawn. A inntung zong kha thlen a hau fawn. An rawk dih cikcek. Cu tikah cun kan cozah pi pei a um ko cu, cozah ṭha tuk ko teh, cozah sinah bawmh ka va hal lai tiah a ti. A va kal le cozah kha a va ton hna. Cu cozah va ton tikah cozah nih a inn sining kha an zoh tikah aa hiter, pa chimmi a hmaan. A ruang cu a inn hi a ṭhing tuk cang caah a umnak hi ai ṭhial hrimhrim ve a hau bik tiah an ti. A si ni ahcun an ti le hmun pakhat ah inn ṭha tak in an sak piak. A innchung thilri dawrka system a thar an ṭanhpiak i ṭha tein an tuahpiak i an lim dih tikah ca an i kuatmi cu, Kha tarpa, Na inn umnak a khat ti lo caah ai ṭhial ding na si cang caah na umnak ding inn ṭha tein kan din cang i cuka inn ahcun ṭhial ding in atu hi van i tim law atu van i ṭhial colh khawh a si cang tiah a caan Bawipa nih ca cu a zam. Ah, cutin cun ka ti in si tung lo. Ka inn a rak tuk cang ka ti tikah keimah ka inn ah hin hlah maw an rak ka then piak dih cikcek la le ka inn ah hin a hlan bantuk in a wang rawkmi a phing a rawkmi vialte a cung a rawkmi vialte an

A si ve ahcun cuka zawn ahcun zeidah a kan cawnpiak timi te a um. A kan cawnpiakmi, minung kan nunnak a kan cawnpiakmi hi dah a si ti si ahcun minung kan nunnak ahhin zeitluk in dah kan siafah, zeitluk in dah harnak kan tuar, zeitluk in dah michambau kan si timi nakin minung kan nunnak ah kan ṭhanchonak ding caah a rak kan dawntu mi cu thlennak timi ti kan si. Kan lungthin kan i thlen duh lo poh a si si ahcun zeitik hmanh ah thilṭha kha kan hmu kho lai lo. Cucaah cun kanmah nih kan lungthin kan ruahnak hi thlennak kan ti tikah a pakhatnak a rak biapi bikmi cu kan thinlung hi rak thlen hmasa ka hau. Kan umnak hmunhma, kan sining kha thlennak in a biapi deuhmi cu kan thinlung hi pakhatnak ah ai thleng hmasat lawnglawng ahhin Bawipa nih a kan tinhpiakmi thluachuahnak ahhin bapnak khotu a si. Cucaah cun khatlei kan chim si ahcun kanmah hi hrualam in nawlruai lo hi phak khawhnak hnga ding caah ka thinlung ka ruahnak kha ai thleng hmasat lo a si ahcun nawlruai ram ah ṭhat a si. Cucaah cu ram pakhatnak ah mino hna nan nunnak ah a biapi bikmi cu hmailei i nan duhmi thil nan saduhthah rian maw siseh pakhat nih nan duhmi thil kha va phak khawhnak hnga ding caah nanmah le kan i zuamnak nakin a biapimi cu na thinlung i thlen a si. Na thinlung nai khat hmasat lo poh si cun nai tinhmi kha zeitik hmanh ah a thiasa in a um komi kha hngalh khawh a si lo timi te kha pakhatnak ah van langhter ka duh. Cu he pehtlai in van chim ṭhan ka duhmi cu minung kan nunnak ah hin

Cucaah cun Timote zong hi Paul nih a timi cu ka zumhmi cu ka hngalh tiah Paul nih Timote hi a ti tikah hngalh timi biafang hi zeitluk in dah a thuh timi kha van chim hmanh la. Hngalh timi hi hna in theihmi le mit in hmuhmi kha hngalh timi si lo. Hngalh timi cu khatlei in kan chim si ahcun Mirang holh si ahcun misunderstanding an ti. Thukpi in a chung i a sining vialte, a hlia le a cang vialte kan hngalh tinak a si. Theih nih Cu khua cu theih dih hnu ah comprehension an ti. Cucu Ecclesiastes nih cun kan cawnmi vialte kha a thiam taktak maw, a hngal taktak maw, a theimi a hngalh ning hi kan cawnpiakmi ning in a si maw, si lo timi kha a si. Cucaah cun India ram i an phih le kan rak kai lio ahhin kannih kan sianginn nih comprehensive timi an nei. Cucu zeidah a si ti si ahcun kan cawnmi kha a hramthawk in a dongh tiang kha sayate nih hin minung pali nih an kan ṭhutpi. Cucu nih cun Baibal caizul le siizia-biathlam tiang kha an mah an duhnak zawn kha an kan hal i an cawnmi zong kha kan cawnmi subject chung zong kha an kan hal i kan phih, kan kai. Kan phitmi kha a hngalhmi hi a hmaan maw? A hngalhmi hi midang ca zongah a hmaan ve taktak maw? A hngalhning hi kan cawnpiak ning le Baibal cawnpiak ning taktak a si maw timi kha a hngalhning a hmaan maw hmaan lo timi kha khomhhel sih timi A hna nih a thlaihmi, a mit nih a hmuhmi, a ku le ke nih a tonghmi, kan cawnpiakmi a theih lawng maw theih, ai nunpi taktak maw timi kha hngalhnak timi a rak chuakmi a si. Cucaah cun Pathian kan hngalh kan ti tikah hin zeidah a si ti si ahcun na hngalhmi Pa Pathian nih an duh ningin na nung maw tinak tu a si. A ngai ti cu aw, mi tampi hi Psychologians pawl hna he thluak lei in a fimmi pawl, thluak lei khuapuaktan kho pawl, asilosile theologian pawl, philosopher pawl he hin ṭhu ti u law, na khamhnak Pathian ka zum ko timi an hal selaw an deihmi nak cu A van in el ahcun an teining ah a chim. Cucaah ka ram bantuk in a si. Pathian kan hngalh kan timi hi kan theihmi, thawngṭhabia kan theih sawhsawhmi, kan hmai i pumhmi, Pathian kan thangṭhatnak, thawngṭhabia an chimmi kan hna nih a theihmi sawh ruangah Bawipa kan thei timi kha Paul nih ka zumhmi cu ka hngalh a timi si ko.

ka lung a dong naisai lo. Zeicahdah Paul nih a lung a dong lo ti cun a zummi pa a hngalh i cu a zummi pa nih cun rian a ka fialmi rian hi hi rian dingah hin ka rak chuak. Paul nih khati kan chim ahcun Timote kei nih ka chuah chan cu thawngṭha bia chim ding hi a rak si dang maw ti kha Fiang tein a hngalh caah cu a rian cu ai hngalh caah cu a rian ruang ahcun ningzah mualpho kha a ngah kho. Khatlei kan chim ahcun ka fanu Dawtthapa nih hin hi ta pulpit ah hin ek i ceh selaw a ek e selaw ka zahpi bak lai. Ti su kai dah ngai, ti kai dah ngai i ka dawl bak ko. Zeicah ka fanu ek a si, ka rial a si, keimah ṭaoruan a si ti kha fiang tein kai hngalh caah khan ka tuah ko lai. Cu bantukin ka kan langhter duhmi cu Paul nih cun a rian kha zei ai hngalh i ai fian lawng si loin a chiatu pa kha fiang tein cu rian ṭuan dingah cun a ka thah ko ti kha ai hngalh caah Timote zong kha a hei thawkmi cu phobia ka chimnak ah hin aw harnak le chiatnak ka tonnak ah hin ka lung a dong lo lo maw? a ti i

Tukforhnak kan ti lai maw? Nuamhnak a phunphun an tuah tikah nai sum kho te lai lo. Cucaah cun ka chuah chan, ka nun chan, hi thil hi ka tuah awk a si, hi thil hi ka rian a si, Bawipa Pathian zong ah ka nu biakmi, keimah zong hi ka nu biak a si timi kha nan duhmi te kha nan i fian i nan i hngalh ta lo a si si ahcun, Vuleicung ram ṭha cemah, ram dum cemah nan um lai nain vuleicung ah ai nuam lomi um ko nan si, a ti. Cucacun kan zumhmi hi hngalh a hau, mino hna, nan i tinhmi kha fiang tein nan theih a hau. Vuleicung ah a kan buaitertu hi nubu zanpi rawl a luhnak zongah ka chim. Minung kan nunnak ah ti seh, Kan buaimi hi zeiruangah dah a si ti cu cun kan duhmi ruangah kan buai i cu kan duhmi thil cu kan buainak a ruang cu minung nih hin Pathian tel lo bak in tha ka van chim hlah, minung nih hin mi tampi nih Pathian tel lo bak in kan ruahmi thil pakhat a ummi cu Kan duhmi thil, kan i tinhmi thil kha ka va hmuh lai i ka va lak lai i ka va tinco a si si ahcun ka cungah hin lawmhnak, hnangamnak, daihnak a um la timi minung paoh nih ruah ding hi a si. Cucaah dawhkai sanmi te hna an thuchuh, bawlung ṭhit in ai cheh nan thuhmi khi ka miak la timi zumhnak in neih caah a si.

Sakhi ram nuam bik tiah tukum ah a hmuh cang. Nan in chung kurkar zong ku um. Nan pum bak man chek u. Van ram cu um rih seh, vulei cung ram i a nuam bikmi ram ah na um le hi nai nuam maw? Zian na phak ko ṭung, nai nuam ṭung lo.

Na duhnak a tlun lo ahcun a si dah na ngaih a si. Cucaah na duhmi thilte kha a tlin hlan lo paoh cu khuazei ta tlang in ai nuammi tlang zong a va kai hmanh nai nuam bal la lo. Na thinlung te ee, kha mawtaw ka duhmi te kha an rak caw sual hnga maw aw na ti hnga. Ka mawṭaw te kha an remh cang hna maw na ti hna, an remh rih hna lo maw na ti hna le khatte kha an tlai bantuk an si pala. Cucaah minung kan nunnak ah hin kan duh bia tling taktak zong ah lawmhnak a tling lo i kan duh bia tling lo chinchin ahcun lung si vanmi te kan i kho cu. Cucaah cun Paul nih hin fiang tein Timote a cawnpiakmi cu Timote ka nau, Na rianṭuannak ah hin aw Bawipa Pathian nih zeizong vialte khua a khaan dih ko caah cu Bawipa khua khaan lairel dingin a si ko timi hi nai fian i an fialtu Pa Pathian zong na hngalh taktak lo si ahcun ti. Harnak na ton te lai, na cawnpiaknak a palh tiah an van in dohfeh lai. Hremnak zong na ton tikah na lung a dong sual lai. Sihmanhseh na zumhmi pa nih zeizong vialte hi a tuah khawhmi a si ko timi hi na zumh, na hngalh kha a biapi taktakmi a si. Zeicah nai tinhmi Khrih Thawngṭha karhnak ah hin harnak tampi na ton lai? tiah a ti. A pahnihnak Genesis chungah kan va hmun i Genesis chungah Abraham nih ai tinhmi vialte cu zeidah a si ti si ahcun Abraham cu miphun liahnak ser dingmi a si. Thluachuahnak zung tampi pek dingmi a si. Nangmah cu thluachuah mipa na si lai, thluachuah an petu cu thluachuahnak ka pek hna lai. Nangmah thial an sertu cu thial ka ser hna tiah Pathian nih bia a kammi Abraham cu Bawipa nih thluachuahnak pek dingin fapa Isaac a kan pek tikah zeitluk in dah a vailawmh la, zeitluk in dah ka duhnak a tlincal a ti la, Bawipa Pathian a ṭha tuk tiah khan a si lai nain Bawipa Pathian nih zaanmin puan thei ding a dong. Abraham na fapa Isaac te kha rak ka pek. Miphun lian sinak ding ca le thluachuak mi sinak ding caah mi vialte i pa sinak a ding caah tefa van ah fee zat these a rel cawk lomi zat tefa nei dingah Bawipa nih thluachuahnak a pek dingmi Isaac a hmuh tikah Abraham nih kai tinhmi a tling cang ti khawh a si nain Bawipa Pathian nih Abraham na fapa te rak ka tei. Cu bantuk Pathian cu a a duh ah a hal a duh ah kan man ti khi a fawi sihmanhsehlaw Abraham nih ka zumhmi cu ka hngalh tiah a ti lo nain a tuahsernak hi Paul nih Timote sinah ka zumhmi cu ka hngalh a timi hi ai khat bakmi a si. Zeicah a hau a autu pa, a kotu pa, na fapa kha Moria tlang ah raithawinak a rak ka pe tiah a timi pa hi Abraham nih i fiang hlah sulaw a pe ngam bal lai lo. Ai fiang. Aa ka petu pa hi Pathian a si. A um lomi cung le umter khotu zong a si ti kha Abraham nih ai fian tuk caah khan a zummi pa a hngalh tuk caah khan cu a zummi ta caah sian lomi a ngei lo. A sining dihlak vialte kha Abraham nih Bawipa caah a biakpi. Cucaah cun pei ka van rel i na duh ngaingaimi na fapa ngeihchun te hmanh kha a na ka pek sian, cucaah cun Pathian duhnak tuah rih ti na duhnak ngaingai taktak a si timi ka hmuh. tiah Bawipa Pathian lila nih a ralkam kha a ti. Cucaah cun khatlei kan chim si ahcun kan duhmi vialte hi Bawipa pek sian a biapi tuk. Mino hna, nan i tinhmi vialte hi Bawipa sinah pek sian a biapi tuk. Nan duhmi vialte hi nanmah thazaang lawng in si loin cu na duhmi cu Bawipa sinah pe law Bawipa sin ka pek cang tiah daithlang in um hlah. Na pek ciami kha

A ngeihchia vialte kha a chung deuhter a si ahcun khattelei ra le a kalpi hna le a upa i saohe i ton dingmi si cang caah khattelei ah a chiahti hna a nupi le a fanu vialte zong Zabok timi tiva a kir ṭhan i amah te lawng a um hnuah vancungmi nih a rak tlaih timi kha a si. Khatte kan chim ahcun a duh tukmi ralchen Kumhleili chung a remhmi nu ralchia a dawt tukmi le a fale, li ah le a fale, a saram vialte zong kha a lungre a theih tuk tikah a kaltak hna. Bawipa sin in thluachuahnak a hmu ko nain Jakob ai nuam maw? Nuam hlah. Jakob a hrengtu te a um. A hrengtu te cu hlan i lih a rak chimmi A upa Esau a hlenmi he ai tong ding an si cang. Baibal ca zoh hmanh u, Jakob nih a nupi le a fale kha hi bantukin thluachuah ka hmuhnak hi ka upa Esau a rak hlen caah a si tiin a chim bak lo. Hika thil zong ah hin a chim bak lo.

Bawipa sinah ka nunnak a vel dih ahtin a fiang ko. Cucaah John ka komh cu vanmi nih a hung ton tikah a nunnak dihlak in Bawipa kha a tlaih cang, Bawipa kha ai bochan cang. A innchungkhur kha a nu pila fa le a chawva vialte kha tlai ti loin Bawipa Pathian tu kha, Bawipa lamkaltu a simi vanmi tu kha fek tein ai tei i a thlah lo caah a duhnak vialte kha a pek i thluachuahnak a pek tikah a kaltakmi vialte silosile khatlei ah a rak chiah chungmi hna aa ngaihchiah vialte kha a tlingco ṭhiamṭhiam. Cucaah cun kan biami kan Pathian sinah kan lungthin dihlak tein kan duhnak hi kanmah lawng nih i zuam hlah u sih. Hawile nih lennak an tuah le an ngah ding a si timi lawng kha si loin Bawipa Pathian sinah chan dih ko u sih. Bawipa baptism ah pe ti ko si, Bawipa nangmah nawl si ko seh tiah Bawipa duh pakhatnak ah kan chiah i Bawipa duhnak kha kan duhnak sang bik ah kan i chiah lawnglawng ah hin kan duhnak a tlin lai. Cucaah cun Luke thawngṭha ah a thuhnak lei ah a timi hi, Peter nih amah tein a thazaang in, a fimnak in, tlang in ai tinhmi tlamtlinnak ding cah a rak i zuam ko nain Peter nih a tlinh hrimhrim. Peter a sur a si cang. A lungre a thei. Elo kaipi hi tlang a tling ti lo. Tiah a rak. Sihmanhseh kan Bawipa kan Pathian kan i tinhmi kanmah thazaang in Kan tuah cuahlmah i amah hngal lo bik in kan duh ding paoh in kan karhan cuahmah lio caan zongah Bawipa nih cun a kan pek lo, a kan zohkhenh. Peter nih sur a cheh, a theih ko, a zoh ko. Peter ziahme a hmu hrimhrim lo, a lung a dongh kha Bawipa nih cun a rat kho. A lung a dong bik mi cikcek pian kha Bawipa nih a hman. Zeicaah? Peter cu Johan kul le khat chung kha rel hmanh u. Nangmah cu na no lio ahcun nangmah nih na taisawm kha nai sawmh i na duhnak poah na run tan, a ti hna. Hali a sawtu mi cu, Bawipa nih hin nangmah le kei hna a kan ser tikah a kan serh dih. Cucaah cun kan lung a dong lo popo a si si ahcun, thluachuahnak ka pek hna a si si ahcun, asiasile rianrangtu nan cung i kai lek a si si ahcun, keimah philhnak ah hin a cang kho ti te lai. Cucaah cun Peter kha a lung a dong dih cikcek tiang kha a ngat. Cu a lung a dongmi cikcek tiang kha ngan, Paul zong kha a lung a dongmi cikcek tiang kha Bawipa Pathian nih Damaskas ah a tongh tikah Damaskas ah thil na kah tikah Bawipa tiah a upat ko. A lung a dong dih, a sining vialte kha a ṭhen dih tak. Bawipa Pathian nih ai tinhmi kha Khrihfa nih va tlaih ding i hrem ding i ai tinhmi kha Bawipa Pathian he Damaskas i an i ton ahcun ai tinhmi kha zeidah a si cang? Khrihfa lo a simi tu kha Khrihfa in canter ah khan a dih. Cucaah cun ai tinhmi cu minung tlaih a si ko. Asinain a rai sawh duhmi tu cu hremnak le luatnak he duh ai dang. Thawnghi mithla dingmi le thawngin chuahter dingin ai dang. Satan thawng chung i a tlami tu kha chuahnak dingah Paul kha a lungthin a thlen a si. Peter kha nga a cheh i a lung a dongh hnu i Bawipa nih a van tonpitak. Na sur kha a thuhnak lei. van thawn u, nangmah in hawile nih van chiat u, a ti. Peter nih a timi cu, Bawipa, zan khuadei kan chiah ko nain na maw kan tlaih lo cu? Sihmanhseh, check ko u, bi ko u, na ti ahcun na bia bang in kan tuah ṭhan ko lai, a ti. Cucu cu The Hoff, Bawipa, ai ruah a si cu. Nan i tinhmi minung hna, nan i tinhmi nan kal tikah na thluak nih a cenh lo caan um lai, na min a phu tuk caan a um ko lai, nai tinhmi in van phak aa dinh caah na singe nih a tlinh lo na ti caan um ko lai, cu lio caan ah na lungdong kha Bawipa an in pumhmi a si. Bawipa kha lio caan ah sawm, Bawipa, aw ka sining nih a tlinh ti lo, ka thiamnak zong na tlinh lo, ka thazaang zong na tlinh lo, sihmanhsehlaw Bawipa nangmah kan sawm. Rak ka bawm, Bawipa, tiah na auh a si ahcun zeibik hmanh ah sawmnak kawl a hlaw bal lo i an sual an palhnak ruangah kan sual palhnak ruangah sualnak bantukin lehrul lomi miṭha bantukin a kan hrawm i a kan cohlang i thluachuahnak kan duhmi thil pek a kan rihtu Bawipa nih nai tinhmi hi an pek ko lai. Nai tinhmi hi an phakter ko lai. Bawipa nih hin nai tinhmi an phakter tikah hin keimah thawng na si timi kha a ruah sual a si si ahcun ṭhatlonak ah, sualnak ah, keimah philhnak ah a hman sual lai ti hi Bawipa nih A phan. Bawipa nih hin kan tinhmi tlinter a duh tuk, asinain amah hngal bu te le amah thei bu te le amah ṭihzah bu te hman hi a kan duhmi a si caah Bawipa hi zeitikhmanh ah philh hna hna u sih. Bawipa hi sawmter hna u sih. Kan i tinhmi thil ah hin Bawipa tu sawm hna u sih law Bawipa tu nih kan ruahnak, kan thinlung vialte in hong kan thleng sehlaw cuticun Bawipa sin i kar kan hlang si ahcun Bawipa nih hin thluachuahnak A kan pek lai. A donghnak lei ah kan chimmi ka duhmi cu Khrihfa Norway ram i kan um tikah Bawipa Pathian nangmah duh bang si ko seh timi i kan karhlannak ah a biapimi cu bia perh ti kha a si. Biaperh timi hi Bawipa nangmah nawl bang si ko seh timi he ai ralhrangmi a si. Nu sin zongah ka chim.

Cucaah cun ka van chim duhmi cu zeihi a si ahcun, hika zawn ah Jakob nih khan vanmi he an van i ton tikah a pakhat hna nih a ti, Na min hodah a si? a ti tikah, Keimah cu Jakob ka si. Khatlei kan chim ahcun Jakob hi cu mi hrokhrol ka si, mi lihchim pa ka si, mi hlengmang pa ka si ti cu a si cu, a sining bantuk a fiang ti. Kannih cu

Cucaah cun atu ka chim bantuk khan hmailei ah Khrihfabu, atu kan Khrihfabu le bang cu Pathian dawtnak in biakinn zong kan cawk cu lai. Pathian dawtnak in cozah sin zongah tampi ai pehtlai dingmi kan si cang tikah kan nunnak zongah zeidah a biapi, zei hi dah ka chim awk a si, zei hi dah ka chim lo awk a si timi hi i ralring tein kal a hau. Jakob nih Anih baknak a chim i, Keimah cu Billy chimpa ka si tiah ai ti hnuah dawh vanmi nih thluachuahnak an pek i a min zong kha Israel tiah thlen a si kha a thuhnaklei ah a check cuahmah dingmi Peter kha ngatlaitu si loin maw mitlai bu a si kha Paul kha Khrihfa mi hrentu si loiloah Khrihfa lomi tu kha Khrihfa mi ah cantertu dingah thlengtu dingah Bawipa nih a kawh hna cu. Cucaah cun Paul nih khan a sining fiang tein Bawipa sinah a lang. Zeitindah ti, Bawipa nih ziah na ka hrem, ziah Bawipa kan hrem ṭung lo? Ziah na ka hrin khawh tuk? A van ti tikah Elaw tiah Paul nih aw Khrihfami zumtu hna rak hrem hi Pathian hrin pei a si hi ti kha fiang tein a hngalh. Jakob nih thla a cam dih bak ah a upa Esau he an van i tong i Jakob nih a upa Esau a timi cu Nangmah na hmai ka hmuhmi hi a nungmi Pathian hmai ka hmuh bantuk a si ti a si. Ngaihthiamnak nu ah hin law Jesuh nih a lang cang. Ngaihthiamnak i na van dir bak ah dah maw Jesuh kha an hmuh lai cu Cucaah cun keimah kan i ti chung ko le keimah nih ka theih, keimah nih ka hngalh kan ti chung ko ahhin Jesuh he hin ai hla chinam ning ti si. Sihmanhsehlaw kanmah sining dihlak taktak kha Bawipa sinah kan pek i kan nunnak vialte dihlak kha nangmah tu bangin si ko seh tiah kan van ti tikah

a upa i sau a cungmi a ṭhatnak kha pei a hmuh tikah aw kan Pathian ka hmuh hi a ti kha cu bantukin Peter zong kha Bawipa Jesuh nih a duhnak vialte a van tlinter le cangka tiin pei Jesuh hmaiah khuh ai bil le kei ai bil i kei cu misual ka si A ti ko maw? Cucaah cun a pakhatnak ah kan i tinhnak hmunhma kan phak khawh nakhnga ding caah a biapi bikmi cu kan thinlung kan ruahnak, kanmah fimnak, kanmah thiamnak in kan i zuammi a si ti loin Bawipa tu kha kan thinlung, kan ruahnak, kan duhnak vialte kha pe hna u sih law kan ruahnak vialte a si rua kan timi vialte kha kan thinlung kha i thleng dih cikcek hna u sih law Bawipa thramhkauhnak ding ca tu rian ṭuan

Khika zawn i khukhil kungpi khi van hau dingmi ah khin i a fawi. A ruang cu cream sat ah hin i khika zawn khukhil kung ummi le ti dumes hmun timi atu i hika le a chaklei khi kan tinak cu khika zawn ah kung khat um ve. Cu bantukin khukhil kung hi ti Norway ram zong ah siseh ramdang zong ah siseh ti a tampi Chin ah a tha.

Zeitluk in dah minung zawnruang kha ruat lo in sagam tiang man an zawl an ruah hna le sagam inn tiang man a cang kho mi a cangmi a si ca timi zawnruahnak lungthin an ngeih khawhmi kha minung lei hmanh nih kan tuak a lu. Zeitluk dah Khrihfa mi kan nih kan si kan tikah kan lungput kan i thlen awk a herh men mu.

Atu naklei kan kal khawhnak hnga ding caah kan thinlungrualnak thleng hna usih. Atu naklei kan kal khawhnak hnga ding caah Bawipa sinah kan saduhthah vialte pe dih chih. Zeicah? Kan harsatnak, ngaihchiatnak, lunglawmhnak zeizong vialte a kan tawlrel piaktu Bawipa a si caah cu Bawipa sinah kan chiah a si siahcun cu Bawipa nih kan duhmi cu a kan pek tikah kan nih zong a thuhnak lei ah a kal khomi le thluachuahnak a tling comi kan si lai. Jesuh nih a thuhnak lei ah, Peter, na lawng kha thawn u law na sur kal a ngol lo hi chek u, a ti bantukin kannih kan Khrihfabu zong nih a thuhnak lei ah Jesuh Khrih he kan kalnak ah kan bur, kan ka, kan thinlung, kan ruahnak ah hin lihchimnak, hrol hruhruak hrawlnak, zirhtiannak pakhat hmanh um hlah seh. Pakhat le pakhat kan i pehtlaihnak ah lungthian tein, fimhring tein, lungthiang tein thih a kan dawt bantuk tein i daw u sih. Pakhat le pakhat kan kal hlantinak ah, pakhat le pakhat hmai ah kalmi kha mu in a kalmi daw i zuam hna u sih. Hmai a kalmi daw i nu a kalmi kha hna i zuam hna u sih. Bawipa Jesuh nih a kan fialmi rian hmunkhat te i kan ṭuannak ah hin Kan i tinhmi kha Bawipa Pathian sinah kan ap lo i kanmah nih kan i tinhmi kha kan ṭuan peng i Bawipa sin kan ap lo cun kan thil an i thutla, kan phur kho takvei. Cucu pei Jesuh nih a hngalh caah thil a ritmi hna ka sinah ra u, dinnak kan pek hna lai, tiah a kan ti kha cucaah cun kan thilrit vialte kha Jesuh sinah pe dih hna u sih law amah Jesuh he khan lawng kan i citṭi i amah Jesuh he kan duhnak hmunhma kan i tinhmi kha kan chehṭi i kan kahṭi i cu thil cu kan banṭi le kan i zuamṭi si ahcun Jesuh he kan duhnak a tlinṭi lawnglawng ah hin hnangamnak daihnak taktak cu a si ko lai. Jesuh tel loin thluachuahnak